Blaen gan Wild, rwan yn y le i Carter, cyfle gwych fan hyn i Carter yn erbyn y golwr mae di methu. Cyfle gwirioneddol i Alfie Carter ar y drychiad gan McKenna yn deud y cyfan. O pel uniongyrchol ymlaen gan Wild a digon o amser Gan Katri benderfynu be oedd o am wneud. Pritchard wedi guro, ond y bel yn curo'r postyn pelle hefyd. Yr haen di sgôr felly, bron i chwarter awr wedi chwarae. O'r sgiliau hyfryd gan Holden. Holden ar croesiad yn isel at Carter. A Carter i fethu! Ond ddim mai gwael o'r diwedd y gol yn dod. Dim y gallai Pritchard i wneud. Dyna welliant a pumed gol y tymor i Michael Wild. Ond y clod i gyd i Luke Holden. Neb ar gyfyl Mae Gwaelod yn pêl mor anodd i'r amddiffyn. A mae Gwaelod wrth i fodd. Let's see. King, pas a sgeulus gan King. Os nhw gyfle i McAllister, McAllister yn erbyn Harrison. Gwaith da gan y golwr. Deunaw munud wedi chwarae. A oedd hi'n gyfle gwych, mae'n rhaid deud, i McAllister ddod. A Cei Conan gyfartal, ond clod i Paul Harrison. Pel hir arall, Carter yn ceisio rheoli, mae wedi gwneud yn gampus, mae dyma'r ail, o ie! Ben Alston ar bel i'w rwyd i hun, ac mae o mewn gryn dipyn o boen hefyd, y bel uniongyrchol eto. gan Courtney y tro yma, y rheolaeth yn hyfryd gan Carter ac wrth geisio rhoi'r bel am gic gornel, Alston gafodd y cyffyrddiad olaf. Dim mewn gwirionedd y gallai fo i wneud, ond yn ffodus Mae Alston yn ôl ar ei draed, ond uh, yn ddigon sigledig. Eto'r lle gan Holt yn ei godi'r bel at Carter, Carter ar bediau da tro yna gan Pritchard. Ac fi darodd i'r bar ar y ffordd am gig gornel. Nick Honna'n ddiolchgar i Pritchard yn y gol. A'r gwen yn ddeud y cyfan gan uh, Mike Harris a Ken McKenna. Harris wrth i fodd gyda'r sgôr ac yn falch iawn hefyd sy'n tybio gyda'r datblygiad yma yn neuad y parc. Callister ar ei frest ond yn methu cadw'r meddiant a dyna di'r broblem di bod Y gig Conan a dacl hwyr ar Wilde yn chwarae yn mynd yn ei flaen. Carter, Carter ydy o'n sgorio'r tro yma, dal i fynd Carter, nac di wir. Pritchard yn arbed ac yn cael anaf. Ond Carter yn debyg iawn i'r cyfle gafodd o yn gynharach yn y gêm. Mynd teg at Paul Pritchard. Ond ddim yn siŵr yn y diwedd be neu gyda'r bel. O, digon i Hackett bendroni amdano. Ac fydd angen iddo fo ysbrydoli chwaraewyr ar yr egwyl. A Glover. Allan yn hawdd gan Courtney. Ail gyfle i Glover. Glover ar croesiau, croesiau da hefyd at y postyn pella, oddi ar y postyn gan Jamie Petri. Mor anlwcus, tri munud o'r ail hanner wedi chwarae. Ac ar ôl edrych mor gyffyrddus, y seintiau yn cael braw ac yn cael rhybudd hefyd. Yr eilydd Petri oddi ar y postyn a wedyn Baker oddi ar y llinell. Holden. Yn edrych mor gyffyrddus ar y bel. Yn yr un modd Beck, lle rwan gan Rysgol. Rysco, chwaraewyr yn y canol, oddi ar y postyn eto, a gol i'w rwyd i hun, yr ail un, a dwi'n meddwl mae'r capten Gary Pinch gafodd y cyffyrddiad olaf. Dyma ni eto, ond mi oedd Wild yno, ond dwi'n siŵr mae Pinch gafodd y cyffyrddiad olaf. Gwybod nad oes gobaith rwan. Yn mynd yr hugen o'r ail hanner wedi chwarae. Cei Connor wedi cael gwers. Cei Crydd. Yn gymryd yn sydyn. White. At Cedwaledr. Cedwaledr os na gyfle fan hyn. Oes yn wir. Ac maen nhw wedi cael ei gol. Harrison di giro. Bydd o ddim yn hapus. Dau funud yr hygien o'r ail hanner wedi chwarae. A'r dyfal barhad gan Mark Cadwaladr. Mi nath o'n dda hefyd. O snobaeth i Gei Cona. Y seintiau newydd tair, Cei Cona un. Ar ben ei hun. Ac uh, yn meddwl na berig nad ydi o mor hapus ag yr oedd o. Dau dîm ar y blaen o dair i ddim. Alston at Cadwaladr eto, trwy'r dacl o Holden. Fwy penderfynol, chwarae taclus Alston, os yna gyfle fan hyn ar draws gol! Am ddiffyn campus mae'n ei ddeud gan y, camp, gan y capten Michael Taylor. Ond y chwarae Mor daclus yn greadigol hefyd ac Alston y cyffuriad lleia. Baker, dim cam sefyll. Rwan White yn erbyn y golwr. White dal i fynd yn llithro. O mi oedd White yn teimlo fod di gael i faglu gan Courtney. Ond uh, dim cic o'r smotyn. Mae nhw'n dod eto. Mae nhw'n canfod bwlch anferth yn y cefn. Os yna gyfle fan hyn i White. White yr ergyd! Yr ail gol. Ond bydd hi ddim yn cyfri. Bydd hi ddim yn cyfri. Mae'r lliman i fyny. Penderfyniad mawr. Wel, White, mae o wedi creu argraff yn yr ail hanner. A Jim Hackett yn gofyn pam. Gawn ni weld rwan. Wel, penderfyniad dadleuol, penderfyniad mawr. Allwch chi ddall i rwystredigaeth o. Ond falle i fod o wedi protestio yn ormodol ac mae o'n cael ei hel o'r istedd o ochr y cae. Ni mae angen gwneud dim byd gwirion rwan. A dyna ni y chwiban olaf. A Wayne Tregoning, y ddau reolwr yn ysgwyd llaw. Tripwynt arall i'r seintiau newydd. Ond mi wnaethon nhw bethau yn anodd, yn sicr yn yr ail hanner. Michael Wilde sgoriodd y gyntaf wedi chwarter awr, 5 munud wedyn Alston i'w rwyd ei hun. Ac yna, yn yr ail hanner, y capten Gary Pinch yn rhoi'r bel i'w rwyd ei hun hefyd wrth iddo fo a Chris Williams ofyn mwy o gwestiynau am yr hyn ddigwyddodd yn yr ail hanner. Fe gafodd Cei Connah gôl wedi dau funud yr hugen gan Mark Cadwaladr, ond wedyn Stuart White yn rhwydo ond dodd i ddim yn cyfri, a dyna ydy'r penderfyniad mawr yn ystod y gêm yma. Record siomedig Cei Connah yn parhau oddi cartref yn erbyn y Seintiau, ond o leia mi wnaethon nhw gêm ohoni yn yr ail hanner, y sgôr terfynol.

I'r rôl pwysig, siwrna. Cyn y gêm, um, oedd neb yn rhoi, uh, rhoi siawns ni cael dim byd o'r gêm. Um, a, a, a dwi just wedi uh, um, sioio fanna oedd, uh, oedd da, da ni gallu chwarae, da ni gallu sgorio gol ar, erbyn y tîmau, tîmau gorau a'r tîmau gwella yn yr uh, cyngradd.